So somewhere last year September eleven, twenty twenty five na ɛbɛtɔ dwa sɛ the head and founder of Kristo Asafo movement a yɛfrɛ no Apostle Engineer Kojo Safo abusua papa no ada n'ani de akyerɛ ba na ɛsɛ watɔ nananom wɔ nseɛ do. On that day, Ghana butui na weather no sesaeɛ, menka nnada o. The system around, biribiara tɔ fam ama hu sɛ ah ampa ɔbrempɔn atutu odupɔn atɔ fam na issue no bɛtɔ fam no abusua the funeral final funeral right of uh, apostle no abɛyɛ issue ɛwɔ ghana ha since september 11th a papa no tɔɔyɛ no asat now the funeral has not been held because of issues a ɛkɔ so wɔ abusua no mu na nsɛm no deɛ abusua ɛdɔɔso pa yɛka se yɛka a ɛm sɛ nnɛ yɛnsɔre ɛmfa mfi ha nnɛ but officially and finally abusua no ahyia nkabom aba ama nnɛ wokɔpie mu ɛwɔ holiday inn a abusua no ɛde date a wɔn de bɛyɛ apostle engineer kodwosafo ɛyiyi final funeral right no date no aba. Ntoma nso a wɔbɛ use de ayɛ ayie no nso abusua, ɔno nso aba. Yɛde ahu mfoni, yɛde ahu nsɛm rebrɛ wo na woate aseɛ ahu the way a issues no si teɛ. Mɛsrɛ wo, woajoine a, subscribe, like, hyɛ video no bi, na afei comment on the story na biribiara nso nyɛ kamakama mfa mma me ne wo mmienu nyinaa. Yɛaba no deɛ, na yɛaba. Yɛbɛbɔ adwuma di nkɔkɔnsa di issues wɔ nsɛm a ɛkɔ so nti yɛnkɔ na yɛnkɔdi nkɔmmɔ ɛnna wokɔpie mu wɔ holiday inn akra hotel baako a ɛwɔ akra ha mpɔtam bɛa the family the children the wives of apostle engineer kojo safo wɔn kɔhyiaeɛ ɛwɔ hɔ na ne nyinaa no sɛ wɔn de date a nyame yɛ atom a yɛbɛsi papa ɛbɛto dwa na adeɛ baako no sɛ we saw only Adwo Asafo, ɔno pɛ na yɛhu no. Kojo Safo Junior, abusua he was nowhere to be found. Wohwɛ video no din na hwɛ nsɛm a na ɛkɔ so no nyinaa no a, Kojo Safo amma bi. Na papa firi mu September 11, 2025. Just 40 days after sɛ papa wuyɛ no, wokɔpie mu nso wɔ Legon Sports Stadium hɔ a, wɔn de fortieth anniversary forty day anniversary wɔn sɛ ɛɛ obi tɔ saa ne deɛ a ayɛ forty days na wɔn fɛn ni agorɔ nti on the twentieth october no wɔn de forty days anniversary ɛde ma papa na emom no aka eyie ne nhyehyɛɛ ɛno na abɛyɛ issue kɛseɛ paa number one people are fighting over kantanka empire Number two, they are fighting on Kantaka automobile. Christ Asafo Asɔre no nyinaa no, amanfoɔ ɔko wɔ ho. At a point in time, ɛbɛtɔ odwa sɛ, amanfoɔ se an, wɔn ho bia body ni wɔ, ɛna Adwo Asafo atam body no, ɛna wakɔkora bɔ nsɛm no deɛ, abusua, ɛdɔɔso paa. Ama Kantanka abusuafoɔ ɛde statement upon statement ɛba mmɔnten so bɛbree ɛbɛkaa sɛ, wɔn ɛma obiara authority, they've not given anybody control over the counter ka mpo a, nti obi ba wo nkyɛn na ɔne wo bɛ deale sɛ ofi kantanka a, abusua abusua no ɛnnya ngyee no ɛmfa ntoo mu. Stories no ɛne issues a ɛbaeɛ in the family deɛ, ano ɔhye na ɛsan nso dɔɔso paa. Na ɛm sɛ nka bɛma ba, ɔmo atena ase, ɔbaa akyi, bɛɛma akyi, ɔmo atena ase ma ɛm sɛ adwobrɛ waba. Hmm, ɛɛ biribiara totom kama kama kama kama kama, nti ɛnnɛ yɛn sister adwo asafo ɔno ɔyɛ emeritus ne ba paa ne dɔba woka ne nɔmba no paa deɛ a ɔka because anywhere you see apostle safo you will see adwo asafo more times baabi a wobɛhu papa biara no ayɛ na adwo asafo nso di mu tintiman paa nti ɛnɛ wɔn a ɛna egyina mu ɛna afei ɔde date a ɛbɛyɛ yie no ɛde to dwa na meyɛ adom a ɛyie no saa na amakyɛ mmiɛnsa o baako yɛ mpɔta Baako yɛ Independence Square ɛna baako nso ɛyɛ Kumase. Menka, Ado Asafo no ankasa ɛbɛkyerɛ mu. Date bɛn ɛna Apostle Engineer Kojo Safo n'ayie no ɛba so? Ne ba no ɛde to dwa. Mpanyinfoɔ a ɛɛ Sɔfo Johnson anaasɛ Sɔfo Kofi Safo ɛne Sɔfo Kwabena Safo asɔre mpanyinfoɔ atu mu Sɔfo Pastor Nyako mo wɔ ha papa abusua a ɛyɛ ne na abusua, yɛ papa amoa ne maame ne yɛfrɛ no maame Akosua Amoanima. N'abusua a wɔwɔ ha a ɛyɛ Agona abusua a wɔfiri Kɛnsere wɔ Bekwai Asante Region a wɔwɔ ha. Papa abusua a mofiri Asumenya a mo nso mowɔ ha. Papa adɔfo ne mpanyimfo a ɛwɔ ha nyinaa, ɛnɛ yɛahyia wɔ ha a, asɛm no yɛ tiawa. Me ne me nuanom nyinaa na ɛwɔ ha. Na nea ɛteɛ ne sɛ papa abusua yɛ kɔtɔkɔ abusua. Papa te ase, ɔma yɛte aseɛ sɛ saa abusua no, ɛyɛ abusua a emu trɛ paa. aduan a abusua no mu kyerɛ. Nti nea edi kan, yɛde da bi bɛto abɔnten, mpanyimfoɔ de da bi bɛto abɔnten a na ɛyɛ 25th of June. Sɛ anka saa da no na yɛkora yɛagya. Na mmom yɛ papa no abusua no ebi wɔ Chad, ebi wɔ Cameroon, ebi wɔ wiase afanan nyinaa. na ɛho bɛhia sɛ yɛbɛto nsa na wɔn nyinaa nso ayɛ ahoboa de aba. Wɔabɛgu, wɔabɛka yɛn ho anaa wɔabɛgya yɛn, na wɔn nso de fie a ɛda fam, wɔn nso atumi aboa na yɛakora n'akyi na ayɛ fɛ. Wɔn a yɛda so teeɛ sɛ eh, ɛda no bembɛn ho ma wɔn a ɛbɛma wɔn ahoboa ne wɔn akwantuo no, anhwɛ a na wɔn nyinaa ntumi amma ammɛduru no. abusua, mma ne asɔr mpanyimfoɔ sɛ hyiae na yɛyɛɛ sɛ yɛbɛtwe da no de akɔ the thirtieth of July na ab aboa ama yɛn nuanom no a yɛn papa te ase nyinaa na wɔbɔ dwa a, wɔfrɛ wɔn nyinaa sɛ wɔn nyinaa ka n'abusua ho. Wɔn nso atumi aba na yɛayɛ na ayɛ kama. Ntsi ɛnnɛ, migyina me nuanom hɔn nyina ananmu rehyɛ Ghanafoɔ nyina sɛ da a yɛdze bɛkora yɛ papa a yɛdze yɛ papa bɛto hɔ wɔ Gomoa mpota yɛ 30th of July. Yɛbɛyɛ wɔ ɔno ara n'asoɛeɛ wɔ Gomoa mpota. Yɛsrɛ anuanom ne adɔfoɔ, asɔrmba nyina sɛ momboa na mombra na mo nyina mombra na dwumadie no ɛnyɛ kama. N'adekyeɛ a ɛyɛ thirty first of July, yɛn nyinaa nso yɛbɛsan abɔ pi anaa yɛbɛbɔ twi na yɛde aba ɛɛm Independence Square na yɛabɛyɛ ayie no. Thirty first of July, ɛno yɛ Independence Square na yɛn nyinaa yɛbɛba ayie. Yɛwie a, yɛ papa Otumfoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu, ɔte kɔkɔɔ soɔ. Ɛda a yɛde to dwa nyinaa no, yɛne Asanteman wura na ɔde saa da yi de maa yɛn yi. Ɛna yɛgyina ha wɔ ne din mu de ma Ghanafoɔ nyinaa. Na me papa yɛ Asanteni ne ɔdɔ ne ayɔnkofa soronko a na ɛwɔ wɔn mmienu ntam. Na ɛwɔ sɛ yɛde dwumadie no baako de kɔ Asanteman. Ne yɛkyerɛ sɛ ampa wɔn dehyeɛ na wɔbaeɛ. Ɛbɛyɛ Abibiman nsoromma. Ɛbɛyɛ nneɛma anwanwadeɛ ne abɔdeɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu ne ɛmu nhwehwɛmu ho nneɛma bebree de hyɛɛ Asanteman ne Ghanaman nyinaa animuonyam. Nti ne nan ase asɔre no, yɛde bɛkɔ Kumase na yɛakɔyɛ nan ase asɔre no. The funeral committee a ɛwɔ ha, Wɔn atua me nan so sɛ Kumasi da no deɛ ɛyɛ eighth of July. Nti yɛwie wei nyinaa oh. Abusua nti yɛn sister Adwo Asafo ɛna ɛde date a yɛde bɛyɛ apostle ne yie no ɛde ato dwa. Nti ɛyɛ three day ɛna wɔn yɛ yie no three days. Number one, 30th July, ɛyɛ Thursday, nyame yɛ adoma, burial service no bɛkɔ so wɔ Gomoa Mpɔta, wonim Gomoa Mpɔta a, ɔhɔ na yɛn papa wakɔ bie saa a big place a wɔn de yɛ cars ne nneɛma no nyinaa ɛhɔ na wɔyɛ no nti gomoa mpɔta on the thirtieth ɛhɔ na yɛbɛsie papa na meyɛ adum a na adekye a ɛyɛ thirty first july ba independence square nso wɔ akra a ɔhɔ nso na the final funeral right no nso ɛbɛtɔ dwa na afei the thanksgiving service no nso etu akɔpue mu wɔ Ashanti Region, Kumasi, na hɔ nso Nyame yɛ adom a on the eighth of July no, the Thanksgiving service of the late Apostle Emeritus Engineer Kojo Safo nso ato dwa, na afei biribiara nso ayɛ kama. Ɛno nti sɛ wote date bi sɛ ae, twenty fifth June na yɛbɛyɛ ayie no a, ɛnyɛ nokorɛ da, ɔde ato dwa. Wɔse abusuafoɔ no bi wɔ Chad, abusuafoɔ no bi nso wɔ Cameroon, na wɔn nyinaa no ɛwɔ sɛ wɔn ne wɔn tena ase, na afei date a ɛtɔ obiara koma so no, na wɔfa na wɔyɛ asantehene nso gyina mu ɛna asɔre nso gyina mu nti date ne deɛ masa ɛnyɛ one person a ɔtisi date o a whole bunch of people come together for the date no nso aba nti wɔwie yɛ na ɔse nti ɛyɛ du sɛ yɛ a ayɛ a na ntoma abusua twa ntoma na the way a nneɛma akɔyɛ no abusua twa ntoma mmienu fitaa baako ɛna kɔkɔɔ baako wɔn bɛsrɛ obiara wo ba a tɔ ntoma no bi na pam na hyɛ na fa bɛgya wɔn ayie no. Ɔno nso, Adwo Asafo de ntoma no kyerɛe. Mma abusua ne asɔre. Ɛnnɛ megyina yɛn nyinaa yɛn anan mu. Yɛtwa ntoma mmienu a yɛn ara yɛ papa the late Apostle Emeritus Kojo Safo ne mfoni bɔ ne nyinaa mu. Baako yɛ tuntum ne kɔkɔɔ, ɛna baako yɛ tuntum ne fitaa. Tuntum ne kɔkɔɔ no na yɛde bɛyɛ ayie no ne sɛ yɛkora n'akyi. Nti ɛno no gomua mpotadeɛ no a yɛbɛyɛ ne sɛ the first no yɛbɛhyɛ tuntum no ne kɔkɔɔ no. Ɛno yɛ thirtieth wɔ gomua mpota. Thirty first no a yɛbɛkɔ Independence Square no nso yɛbɛhyɛ tuntum no ne kɔkɔɔ no bio. Ntsi burial nye funeral yɛ one cloth. Na afei yɛaba Naase asɔre no a yɛkɔyɛ wɔ Asantse man mu no, no na yɛbɛhyɛ fitaa nye tuntum. Ntsi no nye, ne nyina yɛ kamakamakamakama. Ntsi ndɛ no so yɛdze ato dwa anaa yɛapa ho ntoma. Ho nhyehyɛɛ a ɔfa ne tɔ ho nye n'eyi ho no dze, obi kã biribi dze sɛ aha yɛ kwan ho. Nti yaa yɛde yɛn kwan a yɛfa so a ɛne mpanyimfo a mahyɛ da ayi wɔn a wɔnam ntoma no si wɔn nan so a wɔba rebɛn rebɛhwɛ sɛ obiara a n'ani gye ho biara ne nsa betumi aka bi na ayɛ kama. Abusua nti wei ɛyɛ tiatiatia officially abusuafoɔ de date no de aba ɛno nti mɛsrɛ date a ɛnam mmɔnten so no nyinaa ɛnyɛ nokorɛ na mmom adeɛ baako a eh, ghanafoɔ asate ɛka ho asɛm no sɛ wohwɛ nuanom a na wɔn gyinagyina adwo asafo a n'akyi na abere a na ɔyɛ presentation no a kodwo safo junior nka ho amanfoɔ sɛ wɔn nte aseɛ kodwo safo junior ɛnɛ obiara hu ne wɔ hɔ nti yɛyi ne to twene anaasɛ dɛn wɔyɛ nsɛm a ghanafoɔ nso ebisa yɛnim sɛ safo adwoa afa wei na ɔyɛ deɛ a yɛnim sɛ later nkyɛmu nso bɛba ebia na oni in the country Wate ase? Ebia na ɔni Ghana, ebi nso a na wasrɛ kwan sɛ ebia ne meeting a ɛbɛba so no wɔntumi mma. But Ghanafo are asking sɛ Kojo Sarfo Junior was not part of the family that released the date for the final funeral rites of their father, Apostle Emeritus Engineer Kojo Sarfo. Mɛsrɛ wo, subscribe, like na share me video no ma me na afei comment on the story. Mɛsan ba biom with another beautiful one.